Ke le dumediša mo leineng le lematla la Morena le Mophološi wa rena mo ngwageng wo wo moswa wa 2021. Amen. A re rapele. Tata wešo wa magodimong, re a go leboga ga o kile wa re segofatša, wa re boloka, wa re phadimišetša sefatlego sa gago, wa re gaugela. Wa re emišetša sefahlego sa gago gomme wa re fa khutšo mo ngwageng wo o fetileng. Le ngwageng wo, Morena le Modimo wa rena, re sa mema Wena, eta pele, rena bana ba Gago re latele. Re sa ya palong ya Lentšu la Gago, Morena le Modimo wa rena, Ke kgopela Molodi Moya Mokgethwa wa Gago o tle o tšee taolo ya Lentšu le la Gago, Morena le Modimo. O theogele go nna moabi wa Lona Lentšu le, le bona bana ba Gago, baamogedi ba Lona. Ka Kriste Jesu, Morena le Mophološi wa rena. Amen. A re hwetšeng palo ya Lentšu la lehono e le Sontaga ya pele mo ngwageng wo moswa wa 2021. Molaetša re o hwetša pukung ya Jeremia, Jeremia 32, yona re tlo bala temana tše pedi, ya masome a mararo le metšo e seswai le ya masome a mararo le metšo e senyane, 38 and 39. A re kweng sehlogo sa ditaba se re, Ba tlo thupiwa gomme ba tlo bowa. E balega ka tsela ye. E re, E tlo ba setšhaba sa ka, mme nna ke tlo ba Modimo wa bona. Ke tlo ba nea pelo e tee le tsela e tee ya go boifa nna ka mehla, tsela e tlogo ba iša mahlatseng, bona le bana ba bona ba ba tlago ba gona mehleng e tlago. Amen. A re e hwetše le ka leleme la Sejahlapi, e re,

Amen. A re inamišeng difatlego tša rena metsotswana e le ga re gopola bana ba borena ba ba bileditšweng madulong a makgethwa mo ngwageng wo o fetileng. Re buša gape re gopola modulasetulo wa mokgatlo wa batseta ba sinoto sa kereke ya gešo ya Lutheran Bapedi Church, Moebangedi Andrew Moeketsi. Amen. Kgaogelo ya Morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo, kopano le matshediso a Moya Mokgethwa di be le rena ka moka. Amen. Re thoma ngwaga wa 2021 re kopana le mantšu ao a kgothatšang. Re kwa gore sehlogo sa ditaba se re ba tlo thupiwa gomme ba tlo boa. Nna le wena bana bešo Moreneng re thupilwe ke bona bolwetši bjo. bona bolwetši bjo bja COVID-19 bjo bo dirago bo tsentšhitšego letšhogo baneng ba Modimo, bona bolwetši bo bo bo dirilego gore ditempele di tswalelwe, bona bolwetši bjo bo dirago gore le ga ditempele di butšwi di dule di se na bana ba Modimo ka gare ga tšona ka baka la letšhogo le le lego gona. Amen. Re a kwa gore Morena le Modimo wa rena o re, I will restore the nation. O re bana ba ka ba be ba thupilwe gomme ke tlo ba, ke tlo ba ntšha bothotšwa. Ke rata gape ga re lebelela re ekwa mantšu a Modimo a kilego a fa moprofeta Hezekiele le yena, ga re lebelela mo go Ezekiel 36 verse, eh, verse 26 ga re thoma go yona, Morena le Modimo o re go Ezekiele, O bolela le nna le wena, o bolela le tšhaba sa gagwe, o bolela le nna le wena, batho ba ba bopilego ka seswano sa gagwe. O re mo go nna le mo go wena, o re, Ke tlo le nea pelo e mpsha, ka bea moya o moswa ka teng ga lena. O re nameng ke tlo, ke tlo ntšha pelo ya leswika ka le nea pelo e ya nama. Ke tlo bea Moya wa Ka ka teng ga lena ka le dira batho ba ba latelago melao ya Ka, ba ba hlokomelago mekgwa ya Ka ba e dira. Amen. Morena le Modimo wa rena o a re tshepiša gore o tlo re nea pelo e tee. Gopola barutwana ba Morena le Mophološi wa rena ba re gomme barutwana le bohle ba bego ba dumela le lešaba ba be ba ba ba ba ba dumetšego e be e le ba pelo e tee le moya o tee all believers were in one heart and mind Molaetšeng wa lehono, Morena le Modimo o re o tlo re nea pelo e tee. Barategi Moreneng, re a tseba Morena le Modimo wa rena ke yo mokgethwa, o rata le bana ba gagwe e ba ba ba kgethwa. Ebile gape re a tseba gore malwetši le mahu a bile gona a ba gona ka baka la dibe le makgopo a rena. Efela Morena le Modimo gobane o a re rata, o rata go lokolla bana ba gagwe. O re ga re thoma ngwaga wo, o rata gore nna le wena re be ba pelo e tee. Re a tseba gore motho o tšhilafatša ke eng. Ga a tšhilafatše ke seo se tsenago ka gare ga gagwe. Motho o tšhilafatšwa ke seo se tšwago ka molomong wa gagwe, gobane se tšwa, se tšwa ka pelong. Ka mantšu a mangwe, tšohle tše dimpe di dula ka pelong. Morena le Modimo wa rena o re o tlo re fa pelo ye mpsha, gore nna le wena bana bešo moreneng ge le ga re thoma e re ga re thoma ngwaga wo wa moswa wa 2021 ro thome re ntšhitše tša kgale mahloyo le dipolelo tše di sa lokang dipelong tša rena di tle di tšwe ga o na le pelo ya modimo o dula o na le lerato ka mehla le ka matšatši Ge go ba le mathata le maima, o tseba yo a kilego a go hloma, yo a kilego a go dira ka seswano sa gagwe. Morena le Modimo wa rena o rata gore nna le wena mo ngwageng wo re mo rateng ka dipelo tša rena ka moka. Lega re tsena mathateng a go swana le malwetši a COVID-19, re kwele molaetša, the prophecy, ye e bolelang gore re be re thopilwe efela re tlo bowa. Morena le Modimo wa rena o rata gore ga re bowa, re bowe re le batho ba pelo e tee, re nagana go swana teng ga rena, re bušwa ke Moya wa Modimo. Diphapang tše di bego di le gona di fele. Malapeng mo go se nago khutšo, khutšo ya Modimo e be gona. Bana ba Modimo ba swarelana, ba swarelane, malapa a boelane, manyalo a boele a tie, bana ba bowe ba ikokobetše mo go batswadi ba bona, lerato le be gona. Bana bešo Moreneng, Morena le Modimo wa rena o rata gore re be together, Go swana le this disease ya COVID-19 e unitile lefase, melomong ya rena go bolelwa ka bolwetši bjo. Ga o lebelela you can see people are abiding by the regulations le ge e se ka mokana ga bona. Efela ma the regulations tše Modimo a re neileng tšona ga re di obamele. Bana bešo, Moreneng, mo re na le Modimo wa rena o rata re ba ba pelo e tee. Ekwa o reng? O re ga re le ba pelo e tee, He will give us one way. And the one way ke go dumela Morwa wa Gagwe Jesu Kriste, Yena Seetša sa maphelo a rena. E re ga re tsena mo ngwageng wo wa 2021, re tsene re le ba pelo e tee, re tsene re na le boikokobetšo, re tsene mo ngwageng wo re na le lerato, re tsene mo ngwageng wo re na le tshwarelano. re tsene mo ngwageng wo re tiile tumelong. God is giving us a promise of a second chance, bana bešo Moreneng. Ka mantšu a mangwe re tlo feta mo bolwetšing bjo bja COVID-19. Mara go bohlokwa gore re lale re thaetše melao ka moka ye Morena le Modimo a re neago yona. Ao ke a mantšu ao Morena le Modimo wa rena, melaetša yeo Morena le Modimo a e rometšeng go rena ka baporofeta ba babedi, the prophet Jeremiah and the prophet Ezekiel. Bana bešo Moreneng, lehono, this morning, o bolela ka nna, motseta wa gagwe. A Morena a hlonolofatše palo ya mantšu a gagwe, maineng a mararo le go la Tate le la Morwa le la Moya o Mokgethwa. Amen. A re rapele. Modimo Ntate, re a leboga. Re lebogela lona Lentšu la Gago la Bophelo. Re lebogela dipelo tše diswa tše O di tsentšhang ka gare go rena. Re leboela Moledimo ya Mokgethwa o O theošetšago go rena, Morena le Modimo. A nke re bušwe ke wona Moya wa Gago, Morena le Modimo. Gopola balwetši, Morena le Modimo wa rena, ke lebogela pholo ye O re romelago yona. Morena le Modimo wa rena, bana ba Gago ba so ya, ba sa tlo ya dikolong. Bana ba gago ba sa tlo ya mešomong ya matsogo, Morena le Modimo wa rena, protect us in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Morena le Modimo wa rena, o buše gape, o re bušetše ditempeleng. Re tle re go rapele, re le pelo tee, re le kgopolo tee, Morena le Modimo. Keep us holy. O re tshwarele dibe le makgopo a rena, ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste, Morena le Mophološi wa rena. Amen. Morena a le segofatše, Morena a le boloke. Morena a le phadimišetše sefatlhego sa gagwe, Morena a le gaugele. Morena a le emišetše fatlhego sa gagwe, gomme a le fe khutšo e sa felego. Amen.